Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha professor wa mehemehe harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene na nĩ ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria nĩ inyuothe mũthiĩte na mbere na ũhoro ũcio wa gũtũ subscribe ra ũhoro ũcio wa kũ like ona gũ comment ona gũ share tũtirawoya na ũhũthũ we ũtaĩkĩte ũguo nĩ mweke mũnene tũrakũhe wa gwĩka ũguo ihinda rĩrĩ nĩgetha ũkoragwo ũgĩkinyĩrwo nĩ video wona o twagĩikia ũhoro na nduma hau thikĩrĩria haha mwana witũ. witũ. Mũini wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ tũkiugaga nĩ mũini wĩkũranĩire na nyĩmbo cia kũgoca mwathani etagwo Jane Muthoni na nĩ oĩkaine na rĩtwa rĩngĩ Materetha ona andũ aingĩ nĩ mamwĩtaga Jane Muthoni Materetha. Nĩkĩ Jane eka ũyũ? Nĩ njũĩ nĩ ũmwendete harĩa hothe ũkĩrĩ nĩ ũndũ wa nyĩmbo ciake thaka na gũkorwo akĩgoca Ngai na ngoro ĩmwe. Jane Muthoni thutha wa gũikara. gũikara na gwĩthikĩrĩria. Rĩu nĩatiga mũndũ gwĩtwo Ben Gĩthae Azimio e wika. Jane arokĩrire, aragũra bando, arekĩra thimũ mwaki, arathiĩ harĩa woro-inĩ yake ya Facebook, arakiuga atĩrĩ rĩu nĩngũthoma thikĩrĩria haha. Imagine nilinunua material za kujenga nikakosa hurubaru. Mjengo ukasimama. Kumbe sikujua hurubaru ni ya maana hivo. Ũcio nĩ Jane Muthoni akiuga ndegũkira nacio rĩngĩ. Auga no mũhaka kĩere weke we nĩ wa UDA na kũu ndarauma akĩra mũndũ ũgwĩtwo Ben Gĩthae na arĩa angĩ aini a kũgoca mwathani arĩa me kũrĩa kwa Azimio nĩ hanyu mwande no ithuĩ mĩjengo itũ ndĩkũrũgama no mũhaka ĩngĩrĩka ndekũrĩka wona twaingĩra kũrĩa kwa hurumbarũ ũcio nĩ Jane Mũthoni na andũ aingĩ nĩ makorirwo magĩthiĩ harĩa ha comment na gũkiuga ũrĩa maragĩciragia ũhoro-inĩ ũcio wa Jane Mũthoni kuga we nĩ wa UDA e, twakinya hau Jane Mũthoni nĩ araukire aragĩkĩra tũ emoji twa gũtheka aragĩcoka ara akĩũra nĩ gũkĩmenya ũrĩa agĩkorwo akiuga. Mũndũ ũgwĩtwo Zack Lee nĩ arakiugire atĩrĩrĩ, naona tunasoma kwa same page Jane. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Zack Lee na mũndũ ũgwĩtwo eh, Kanai Maina arakiugire atĩrĩrĩ, ndio maana na wambianga msicheze na hizo tuzo. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo eh, mũndũ ũgwĩtwo Maina. Mũndũ ũgwĩtwo Betty Bayo, ũyũ no mũini wa nyĩmbo cia kũgoca, onake ngwĩciria kũrĩa kwa Azimio arokire ara Arakarĩte mũno arakĩũria atĩrĩrĩ, atĩ kĩ? Mm, ũcio nĩ Beti Bayo, mũndũ ũgwĩtwo Menja arakĩra aramwĩra atĩrĩrĩ, mbarũ eh, nĩ ya bata mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Menja arakĩra mũndũ ũgwĩtwo Beti Bayo ume kũrĩa kwa Azimio. Mm, tũrabatara mbarũ mĩtũrĩre-inĩ itũ. Mũndũ ũgwĩtwo Esther Maina nake nĩ arokire akiuga atĩrĩrĩ, arakĩra mũndũ ũgwĩtwo Beti Bayo ati Jane an advertise you dear, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo eh, Esther Peter Maina, mũndũ ũgwĩtwo Sammy G Kĩhara arokire nake arakĩandĩka gĩthweri kĩingĩ arakiuga atĩrĩrĩ, ungesema unataka kiti ya women rep wapi na hii chama ya wheelbarrow acha kupitia habari my friend. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sammy Kĩhara akĩra Jane atige maũndũ maingĩ nĩoke peupe auge arenda tũmũhe gĩtĩ kĩa women rep kũ? Nĩtũkũmũhe na kĩama kĩu kĩa ma UDA. Ati ma UDA nĩ UDA. Mũndũ ũgwĩtwo Bon wa Homes nake arakiuga atĩrĩrĩ, unaumiza Ben Githae akiuze nĩ mũndũ ũgwĩtwo Boni akĩra mũndũ ũgwĩtwo Jane tiga na arĩa me kũrĩa kwa ma Azimio, reka tũikare Azimio mm, Azimio tũtirauma mm, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Betty Bayo na arĩa angĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire, thiĩ na mbere na gũsubscribe ũhoro ũcio wa gũshare, nĩ tũrauga nĩ ngatho mũno mũno mũno makĩria twaririe.